Ie, wel, yym, chwarae teg i Cyngor Sir Gwynedd bod nhw wedi llwyddo yn eu hamcan. Mae'n amlwg, nid amcan Cyngor Sir Gwynedd oedd ceisio gweithredu cynllun o'r fath yma. Mae'n... mae'r cynllun yn hollol amhosibl, a petai yn cael ei weithredu yn ei fanylder presennol, bydde fo'n ddinistriol iawn i i ddegion cymunedau pentrefol Cymraeg. Ond mae'n amlwg, nid dyna oedd eu bwriad nhw. Eu bwriad nhw, wrth gwrs, oedd dychryn pobl ddigon fel bod nhw'n dechrau trafod. Fel bod nhw'n dechrau trafod pa fath o system addysg oedd ni isio, oedd yn gweddu i'n cymunedau ni, a dyna rhan o pwrpas y cyfarfod heddiw, rhan o'r broses yna o drafod, a boed i'r trafodaeth 'na'n barhau. A bod o ddifri, Dyw'r cynllun yma ddim yn gallu cael ei gweithredu. Mae mor syml â hynny. Ac mae hynny am ddau reswm, yn, un, o ran egwyddor ac un yn gwbl ymarferol. O ran egwyddor i ddechrau. O weithredu'r cynllun yma, bydde nifer o cymunedau pentrefol Cymraeg, a nifer ohonyn nhw yn ystod y flwyddyn nesaf yma, yn colli y hysgol, yn colli'r prif adnodd wrth gydnwys sicrhau parhad y gymuned pentrefol Gymraeg, ac yn sicr, nid dyna ddylai fod y bwriad ac amcan Cyngor Sir Gwynedd. A nid mater o ddadl yw hyn, ond mater o ffaith, a mi fedrai tystio i effaith cau ysgol ar bentre, dwywaith drosodd, o'r sefyllfa lawr yn Sir Gaerfyrddin. Yn gyntaf, ysgol Mynydd Cerrig. a geiriwyd yr haf dwytha, ac mae yna, os ewch chi ar wefan Cymdeithas yr Iaith fe welwch chi ffilm am diwrnodau olaf Ysgol Mynydd Cerrig a'r effaith enfawr ar y plant ac ar y staff ac ar y gymuned leol. Be ddigwyddodd wedyn? Gaeodd yr ysgol, Mae plant wedi cael eu chwalu i tri gwahanol gyfeiriad, y plant 'na oedd yn cynnal i ysgol gyfan gwbl Gymraeg, un iaith Gymraeg, er bod y mwyafrif enfawr ohonyn nhw o aelwydydd di-Gymraeg. Yr ysgol oedd calon Cymraeg y pentre. Maen nhw wedi cael eu chwalu i wahanol gyfeiriadau. Mae'r Gymraeg yn bwnc academaidd iddyn nhw bellach yn hytrach nag yn yn sylfaen i cymuned nhw. Wedyn aeth y rhieni dilyn y plant i wahanol weithgareddau yn y gwahanol ysgolion newydd, ac felly mae'r ymdeimlad o gymuned ymhlith oedolion ifanc yn dechrau parchu. Maen nhw'n cael hi'n anodd nawr i gynnal y cae chwarae yna. Mae'r gymdeithas yn heneiddio. Pan mae ysgol yn cau, mae'r pobl o oedran rhieni ifanc yn llawer llai parod i brynu tai mewn pentre. Mae cymuned Gymraeg yn heneiddio. Dyma lladd gymuned yn syth, yr hyn mae'n wneud yw rhoi dedfryd ohidiedig o farwolaeth ar y pentre. Llamia yng Nglanarth eto, yn pentre'n hunain, caeodd yr ysgol ar ôl i'r olaf o'n saith o plant ni fynd trwy'r ysgol y flwyddyn wedyn fel mae'n digwydd. O fewn chwe mis oedd siop y pentre wedi cau ac mi oedd yr yym swyddog post wedi cau. Mi oedd plant mewnfudwyr yn cael eu Cymreigio yn yr ysgol leol. Rŵan, yn eu gwahanol ysgolion, does dim ymdeimlad y gymuned ymhlith y plant, dych chi'n gweld gwahanol criwiau o blant yn y pentre, dych chi'n gweld iaith y plant yn dechrau newid. Odyn, mae'r pobl hŷn, mae hen bobl fel fi yn dal yn gynnal gweithgareddau, ond dych chi'n colli'r gwaed ifanc yn y pentre. Dyna yw effaith cau pentre, ysgol mewn pentre. Felly, dyw cynllun ddim yn mynd i gael ei gweithredu, dyw hynny ddim yn mynd i ddigwydd. Nid dyna fydd legacy Cyngor Sir Gwynedd, dwi'n mawr obeithio. Ond dyw e'm yn gallu digwydd chwaith am resymau gwbl ymarferol. Does dim unrhyw cyngor sir yng Nghymru wedi llwyddo i gau mwy na tair neu pedair ysgol mewn blwyddyn. Mae proses statudol o gau ysgol yn un anferth, O paratoi'r holl bapurau, mynd trwy'r proses i gyd, cynnal y cyfarfodydd 'na, a edrych ar yr holl ymatebion, ac allai sicrhau Cyngor Sir Gwynedd, bydd Cymdeithas yr Iaith ynddo'i hunain yn cyflenwi rhai miloedd o eiriau o ymatebion, Mae hwn am waith wythnosau, a wedyn mae'r apêl yn gorfod mynd at Lywodraeth y Cynulliad. Sgen Llywodraeth y Cynulliad ddim capasiti weinyddol i benderfynu ar fwy na tair apêl mewn blwyddyn. Mae'n gwbl amhosibl. Y syniad 'ma bod 'na saith ysgol, bod penderfynu ar ddyfodol saith ysgol bentrefol Gymraeg yn tymor yr haf 'leni mewn 11 wythnos, wythnos a hanner i benderfynu ar ddyfodol pob ysgol, Does dim, dim jyst yn sarhad ar y cymunedau ac ar yr ysgolion sydd wedi gwasnaethu y cymunedau yna ers cyhyd, ond mae'n gwbl amhosibl yn weinyddol. Flwyddyn nesaf, penderfynu ar dynged 29 o wahanol ysgolion, achos mae'n rhaid mynd trwy union yr un proses i gau ysgol er mwyn creu ysgol ffedereiddiedig newydd, 'di o ddim yn, yn bosibl. Mae'n gwbl anymarferol ac yn amhosibl. Dio ddim yn mynd i ddigwydd. A dyna Zagreb Bertha. Cael dadl alle fynd yn chwerw ar y ar y dege am rhywbeth diom yn bosib i weithredu beth bynnag. Felly pam bod hynny'n digwydd? Dio ddim yn bosibl. Yr unig ffordd y gelloch chi gael newidiadau yw trwy gytundeb. Na, os oes cytundeb yn y gymuned leol, does gennych chi ddim y proses hiryfaith weinyddol yma o benderfynu ar y dyfodol, o gwrthwynebiadau ac apeliadau. Dio ond yn gallu digwydd trwy gytundeb. Mae'n rhaid i hynny ddigwydd yn diwedd, felly mae'n well bod yn digwydd rŵan. Mae well rhoi a gorfodi yr holl syniad o gorfodi rhyw master plan o'r top ar y cymunedau ledled Gwynedd i'r neilltu. Mewn difri, mae'r cyngor wedi llwyddo i gael bobl i ddechrau trafod y posibiliadau a mae'n rhaid mynd ati nawr i gychwyn trafod yn yr holl gymunedau. Mae yna gymunedau lle mae yna cytundeb. Does dim rhaid oedi a gwneud dim byd. Pam ddim cychwyn yn yr ardaloedd yna lle gyda chydig o newidiadau diwygio ar y cynllun presennol mae modd cael cytundeb a symud ymlaen, gelli dechrau hynny yn syth, a wedyn mynd fesul ardal gyda meddylfryd gwbl agored i weithio allan y math o atebion sy'n mynd i gweddu i'r cymunedau eu hunain, seiliedig ar anghenion yr ysgol, ar gynnal y cymunedau lleol, ar gynnal y bywyd Cymraeg ac y tegwch i'r plant a tegwch i'r cymunedau. Ond mi fydd yr atebion yn wahanol ym mhob cymuned. Atebion o'r gwaelod i fyny. Hynny yw, mewn rhai ardaloedd, bydd yr ysgolion yn aros Fel y maen nhw yn fras, mi oedd o'n anhygoel bod meddwl trwy holl ardal Dwyfor y Meirionnydd bod bron pob un ysgol i newid. Wrth gwrs bydd rhai yn aros fel maen nhw. Rhai eraill, mae rhaid ni stopio edrych nhw jyst fel ysgolion falle bod Merched y Wawr bob hyn a hyn yn eu defnyddio nhw. Na! Mae'n rhaid i'r cyngor edrych ar y holl gwasnaethau pentrefol, mae'r cyngor ei hunain, ei holl adrannau, ei holl partneriaid a holl asiantaethau antur hŷn menter llall, bod nhw i gyd yn defnyddio a sut gellid ni defnyddio yr ysgolion i i gyflwyno'r holl wasnaethau pentrefol ac addysgol, cael Coleg Meirion Dwyfor yn hyn i gyd. Dio ddim tu hwnt i ni. i wneud yr ysgolion yn llawer fwy hyfyw fel canolfan i lawer fwy o weithgareddau. Wedyn, mi fydd ffederasiwn yn addas mewn rhai ardaloedd a rhai sefyllfaoedd, ond mae'n syniad sylfaenol hyblyg. Mae'n rhaid creu y math o ffederasiwn fydd yn gweddu i anghenion gwahanol cymunedau, lle mae hynny'n addas. A bydden nhw'n wahanol fath o o ffederasiynau, falle ysgolion bach, falle ysgol fawr, a dwy ysgol fach, falle dwy ysgol, dwy neu dair ysgol fach, bydd yn wahanol yn bob man. A mae Llywodraeth y Cynulliad ar fin, tymor yma, dod allan â canllawiau newydd lle bydd ysgolion yn gallu cyd-weithio gyda'i gilydd yn brin, heb sefydlu ffederasiwn. nid oherwydd y welliant da sydd fod ers Cynulliad ond er mwyn osgoi mynd drwy'r holl brosesau ystadudol. Ond mae 100 a 1000 o bosbiliadau, nid rhyw un neu ddau model i gorfodi ar bawb. Cerwch nôl i'r cynllun da chi, Cynghorwyr Gwynedd, a chi, pawb sy'n presennol, pwyswch arnyn nhw i wneud hynny. Gyda'n gilydd, mi fedryn ni gweithio allan atebion fydd yn gweddu Ein anghenion a'n plant, a'n hysgolion a'n cymunedau. Bydd y gwahanebion yn wahanol ym mhob man. Bydd cyngor o wyllys da yn gallu rhoi arweiniad i weithio gyda pobl i cyrraedd yr atebion yna. Achos pan mae gyda chi criw mawr o bobl fel hyn sy'n teimlo o ddifri am ddyfodol eu plant, am ddyfodol addysg eu plant, am ddyfodol eu cymunedau, mae unrhyw cyngor call yn trysori hynny. Yn gweithio gyda pobl felly, yn hytrach na rhoi slap yn eu wynebau nhw.